Sa minn ġkuniti, kont fajla sabiħa. Kienu jisibuni bħala iż-żbejħa tal-belt. Dejjem naf imdawra b'ġivintur u aktar tard irġiel iħufu wara sbuħiti. Kont lejra tax-xebbiet ta' belti. Imma daqskemm iż-sbuħija taf iżżejjel lill-mara, Daqshekk ieħor taf ittarrafha u ċċappasha bit-tajn tad-dużunur. Jaħsra għalija, hekk kien ġrali. Kont iġġennint wara żagħżugħ li kienu lin imħabbtu. Bela li kont, ma ntbaħx li kien qiegħed ifittex lilu nnifsu fija u wara li wżani, telaqni għal riħi. Jien imtlejt bil-qilla. Qatt ma bsart li hu kellu jgħaddi ż-żmien bija b'dak il-mod, li kellu jwaqqagħni għaċ-ċajt ma' belti kollha kemm hi. Kont ħlift li ma nħalli 'l ħadd jidħak bija aktar, anzi, inkun jien li nidħak bihom. Ħlift li mħabbti, jekk kien għad baqagħli wara dak it-tradiment, ma nagħtiha lil ħadd. Inħobb bl-imħabba tal-konvenjenza. Ma kont se inħalli min jinqeda bija iżjed u ġew ħafna iħabtu bi b'qalbi u dan ħallejtu ta' parsi jitbexxaq għal min kellu fejn iżommni ta' sinjura. Mhux hekk xieraq? Iż-żbejħa jixirqilha tkun miżmuma ta' reġina. Kont qed ngħix f'konflitt kontinu Qalbi kienet trid tħobb, imma xi ħaġa fija kienet qed tonħoq din il-kilba. Din xi ħaġa ma kienet ċajr is-supervja u l-ispirtu tal-vendetta. Kont sabiħa, nfaqqa d-daħk, bimnieħri mxammar, bajra ta' ħakkima, imma f'qalbi kien hemm infern. Ma' żmien, din il-ħajja bdiet tissikka bħal ingassa madwar onqi. Ħassejtni qed nifga. Imma meta sliet biex neħles, dawk li ċekċku l-flus fisseddewni li jikxfuni ma' kulħadd. Kont jassart bil-ħoloq li ħdimt jiena stess. Rrid neħles imma sibt ruħi fisqaq. Kont ngħaddi li jili nibki. Kont imxenqa għal jiem sbieħ ta' tfuliti innoċenti. Xejn ma seta' jsir biex ninħeles. Ħadd ma seta' jerfagħli rasi imwaqqa' bil-mistija. Kienet xemx tiżreġ għal ħabta ta' nofsinhar. Irħejtilha għal barra l-belt b'ġarra fuq rasi. Wasalt fuq il-bir, irbatt il-ġarra u niżżiltha. Għaġġilt aktar mis-soltu, minħabba li biswit il-ħerża kien hemm raġel li mid-dehra tiegħu tajtu li kien kontrina. Kien Lhudi. Ħarist fil-fond tal-bir. Smajt il-ġarra tfaqqa' b'tisbita maħsuda mal-ilma, ġbidt il-ħabel bil-ħaffa, u kif irfaċċat il-ġarra imfawra b'dak l-ilma frisk, il-Lhudi fetaħ fommu u qalli, Agħtini nixrob. Jien dort maħsuda. Ludi jitlobni nixrob. Qatt ma smajt raġel jitlobni xi ħaġa. L-irġiel li resqu lejja dejjem nafhom ġejjin bil-muniti jċekċku. Jiġu biex jinnegozjaw. Dan qiegħed jitlobni. Wara kollox, xi ħaġa li mhix tiegħi. Jien stess noħodha minn ħdan l-art biex naħbi l-iskantament tiegħi u fl-istess ħin naqtalu fil-qasir. Etlu, int ludi titlob lili mara Sammaritana natik tixrob. Għax bejna u bejn il-lut hemm piki kbar li ilhom ġejjin sekli sħaħ. Illudi, barja ta' wieħed li jaf x'inhi jgħid qalli li kieku taf l-għatja ta' Alla u min hu li qed jitolbok jixrob, kieku int minflok titlob lilu biex jagħtik ilma ħaj. U jien weġibtu, U int bħalek, kif trid tagħtini l-ilma meta l-bir fond u ma għandekx la satal u lanqas ħabel? Imbagħad tweġibni, Min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdu l-għatx. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ma jaqbdu għatx qatt. Intbaħt li dan kien xi wieħed li jippretendi li hu xi profeta biex jitkellem fuq ħajja ta' dejjem? Minn fost il-Lhud spiss jinbtu rġiel bħal dawn. Agħtini minn dan l-ilma biex ma jkollix għalfejn noqgħod niġi hawn sajf u xitwa. Qedlu jien biex inkompli ngħaddih biż-żmien. Mur ġib lil żewġek, qalli. Baqax, dan minnu biex jammar li mmur inġib lil żewġi. M'għandix, għedtlu kol nimqita. Sewwa għedt, għax ġa kellek ħamsa u dak li qiegħda miegħu issa mhuwiex żewġek. Sewwa għedt. Bħalma sikkina tal-kururgu tawwar fil-laħam il-ħaj sa ma tasal sal-basta tal-kankru. Hekk din l-istqarrija tal-lhudi nifdet sal-għammiq tal-mistur ta' ħajti. Għal mument, qalbi waqfet u moħħi ma setax jaħseb. Iċċessajt inħares lejh lejn għajnejh penetranti u minn fommi ħarbet lajta qed nara li inti profeta. Il-ħin kien donnu waqaf. Jien ħassejtni kif qatt ma kont ħassejtni qabel quddiem raġel. Is-soltu l-oħrajn ħarsu lejn il-ġimil tiegħi. Dan ħares lejn il-fond ta' ħajti u daħal fiha. Ħassejtni żejra ħdejh. Imma la ħarstu u lanqas fommu ma kienu qliel. Anzi, kienu mbissmin, jispiraw fiduċja u mogħdrija. Ħassejt li ninsab quddiem xi ħadd li tassew ried jesir jafni, irid jgħinni nqum. Dak il-ħin, aktar minn mistħija għall-ħmieġ ta' ħajti, ħassejt ir-rieda għal ħajja ġdida nadifa. Meta rani mitlufa f'dawn il-ħsibijiet, huwa bleħen tener u beda jkellimni fuq il-Mulej. Beda jlissen kliem il-profet tal-imgħoddi li stidnuna l-indiema biex inkunu mħejjija s-salta tal-Messija. U rini li jiżmin kien wasal fejn ma jkunx hemm aktar ludi u sammaritani Fejn il-kwistjonijiet bejn l-għolja ta' Ġerusalemm u dik ta' Gariżin igħibu, biex min irid jadura lill-Mulej ikun jista' jadurah bl-ispirtu u l-verità. Imbagħad, meta jien kont issummata nħares lejh, nixrob kull kelma bnina minn fommu, huwa stqarrli li hu kien il-Messija mwiegħed. Għal dan il-kliem inxtħet f'riġlejh nagħtih qima, u bħal waħda maħruġa barra minnha nnifisha ġrejt lejn belti. Qisni tifla ċkejkna. Bdejt inħabbat il-bibien tal-ġirien u ngħidilhom, Ejjew, isgħu! Hawn raġel li qalli l-ħajja tiegħi moħbija, hu l-Messija! F'kemmilni ngħidlek, in-nies kollha ta' belti ħarġet tisimgħu. Jisimgħu raġel Lhudi. Huma wkoll ħassewhom imsaħħrin bi kliemu u qaluli, Emminna fih mhux għax għedtilna inti, imma xrajnieh u smajnieh. Wara dik il-laqa fuq il-bir ta' Ġakobb, ħajt inħelset mill-irbit tan-nassa. Stajt nieħu nifs mill-ġdid. Kien hu li sqieni l-veru ilma ħaj, ilma tal-ħajja ta' dejjem.